okay okay okay maxaka ma swi vona ku ni mina mani a ni nge ze ni endla ti-introduction to leha mi ni tomi xeweta kwala mi nga kona and ni tshemba ku mi tsakini ku namuntlha boti vaponyeni va fikini mpfukini hi vuri njhani ni e ae la ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani hi le ka youtube xilogen xa kona very i ak as doors mi nga va byela laha ak as doors swi vula ku ni twa tora

ra ti-champion castle ku vana va hakela eswikolweni hi maketa eze ku fana na munhu loka a maketa bindzu ra yena okay mina ti-jumping castle ya na ti-jumping castle um ni ta tlhe mi byela kahle swo movha yi mi yi chumbutela swona ku humelela leswi a jumping castle la kahle kahle lexi xi ni lava ku ni famba ni kandla ti-fundhi lomu swikolweni lexi xi ni lava ku loko ni fika a ka village yo karhi ni kombela ka principal ni tivisa vana after ku tivisa vana ivi ya vana ni va cinela a assembly after ku va cinela ni swi vona no vana vana ni va tsakisini ni fele ni ya tsakisa mani na vatswari ka ni paka movha somewhere ivi vana va va sungula ku landzelela ivi va va kuma ponyani vatswari va tsaka hi xa mundzuku loko ni ya xikolweni Yeah. ni kuma ku list ya vana yi tele lava nga hakela Ah, ma vona Hayi. munhu pfa yi xi veke hansi xa tikanyana mara mi se lo wa xi kota the whole time Hi ku, ni kombe mi- mi- mi byela vanhu laha ku n'wina mi beburiwa kwini kahle kahle mi mi huma kwini mina hi ku beburiwa ni beburiwa a rotterdam ivi ni ta tshama a giyani Oh. so sweswi ni tshama a giyani a section e ya uh, na xitari xa mina kwalayo okay. mm. se mapoyelo ku a ri so i mi tekini a ku si tekiwa a ku si tekiwa mari eh. muntshwa tshwa tshwa ya ya okay no swi kahle swi kahle va ka hina mi swi twini ku ve ra bese va teka loko mi ri na tinambara ta vona call back na inbox ka facebook mina na facebook Amen. Ha ku ha. Okay, sinomak bata mkuma ka WhatsApp. Yeah, WhatsApp iko leo. Okay, bro boy.
Mbona mkhumi CD lawa? Mm. Hii ni CD. Sina album. Yeah, sina album. Yo ka hile wa ni maponya ni shipikara enhlokweni. I vitra album. Yeah. Eh vana, president wa vana. Ni pele bro boy. Eh vana va mranda ngopfu. Swinene, swinene, swinene.
Ene ntswa ntswa ni jeleza ngopfu. Na mina vana a ni hleta ku va ni rhandza ngopfu na mina mara nga ri n'wina se mi teki dodo. Mm, why va mi rhandza swo vana Ah, kahle kahle vana va tsakela munhu loyi a va tsakisaka mi leswi swi endlaku swa ku va ni va cinela na ku va ni va tisela swilo leswi va swi rhandzaka swi endla ku vana va ni rhandza ngopfu swinene Yeah. lero na xikolo mi mi mi hlahla yini ma- maphephanyana tibukunyana swin'wana na swin'wana a xikolweni dyondzini Yeah. ni pasa grade 12 ivi ni heta ni ya dyondza swin'wanyani swa
mina matric na ya ah, malus eh, mara n'wina n'we mi kahle mo a ni kahle ngopfu leyi vanhu va ri mapenge oh. mi kuma mi va byela laha ka mpengi mina a ni pengi mina ni hundred percent mm. swi tshamisekile andlondlweni mm. no fambisa bindzu ra mina mm. ya so eh, eh, swi mi khoma njhani mara loko vanhu va mi byela swi fanele xana a ah, mina swi ni tsakise ngopfu loko va ku na penga ni ku e ripengo leri ri ni pengisaka le because ri ni kumisa mali hmm. a i ri pengo ra kahle ri va ni gile kahle if na penga ku ya mara mina a ni pengi hmm. ene na mina mi ni twa nga ri na ku swi seketela swona loko ri ke na mina mi ni pengise guys mi ni pengisa mi ni kombetela malini loko ri ke leswi ni swi ndlaku la ka nkanelo wa genge kani umpengo hayi na na khensa na mina la ku mi ngheza kun'wana la ku nga na ncinci okay so eh, album leyi vanhu va yi kuma kwini mara album leyi up to so far na ha ti xavisela va xi ya ku huma swa khale ngopfu yi hume hi i think wednesday Hi wa- ya ku huma album leyi so i ti-track leti ni nga swi vona ku no hi ku sweswi se ni sungule ku invite-iwa and loko ni invite-wa ni swi vona ku ni ye ni fanele ni va ni karhi ni cina na- na hi-tracks ta mina leti ni nga tivisa because vanhu a va ku e hi lava tinsimu ta vampene hi ta ku rhamba hi ta cina hi nsimu ta wena boheke ku yena ya endla album

hayi ke va ka hina ha mamukela eka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani na mina mandla le gere gingirikani wa ka maxavani khani ku eka stores ku tshwereke linyora amtesi mi totora loko ri ke mi nga zoni subscribe eka chanele ya hina loko mina mi nghenela hansi mi subscribe loko tli subscribe xi ta va xi tshukini mi xi khumba mi tlhe mi khumba na tloko laku loko hi ndla show ta hina n'wina mi nga titimeli mi nga sali endzhaku ku na question yin'wana hi boti maponyana ni koma mi ni byela kahle ku ri mi na dvd n'wina ya dvd yi herini yi endlini ko swi xota ku se yi huma by next week friday yi ta va yi ri humile yi ta va yi kha yi xavisiwa Yeah. yi ta xavisiwa kwihi ah after so far ni va ni karhi ni xavisa hi n'wexe plus ma swi kota leswi swo biha. kahle njhe ni swi kota ngopfu okay na swikipa naswona swi ta huma lexi nga ta xi fanisiwini ku maponyana xi tsariwa na ti-cap hi ku na vanhu va le ku swi laveni ku hi la- hi lava na ti-cap na swikipa okay Yeah.
so loko mapona a ri so hi ku ya hi swa mabindzu na ku tsakisa vana i kongome kwini kahle kahle la Ah, vumundzuku bya ni mapona kongome kule ngopfu ya lexi ni xi lavaka ku nga ri khale ngopfu ni lava ku pfula ndhawu ya vana specific okay laha ni nga ta ku thya ku ri maponyani children's policy laha specific ku nga tata vana ntsena lomu swikolweni ku navela ka mina i ku a ni nga ha naveli ku loko ni ya swikolweni vana va hakela hi voxe ni busy la ku fika le henhla le ka ka varhangeri va education ku ri funding se na yi lava na mina Yeah. ku ri vana loko ni ya swikolweni ku va ni fanda hi mfumo ku vana va swi kuma hinkwavo va tlanga hinkwavo ka vona i ku navela ka mina sweswo ene ni vona mi kha mi- mi- mi mi va tsakisa swinene le mi ri na ti-jumping castle to talo Yeah, A ti- right. a tele ngopfu A tele Ti ta swinene. tindhawu leyi hinkwayo laha Exactly.
amaledza lifestyle right right Okay. a hi ri kwalaha vana va ri busy it was a family day Yeah. laha vana na vatswari a ku hlangane ndhawu yin'we kwari ku tiphiniwa yino swi kala ngopfu la giyani ku va vatswari na vana va huma swin'we va tshama swin'we siku leri a ku ri ntoko tin'wana va kahle ngopfu swinene mativa hi boti maponyana ku pfuriwe molo la um, a giyani veri i ma- masingita molo yi kahle ngopfu yi saseke swinene Mm. mara ku na nkingha ma ya ku na vana van'wani va wa- va husaku mati lama va- va nga va- va nga khavisa Swi vonile sweswo, swi vonile sweswo, yeah. leswi vulaka ku ri ti- misa lowala a a ngole ku huweni ni i vana lava fanele va tihlanganisa na maponyani va kota ku va va va na na ndhawu ya vuhuhwela Right, Ma right, please. right, so right, right. miehleketo leyi mi nga na yona yi kahle ngopfu hi ku impela yi ta tisa ku ri ku cinca eka vana va nga ha wisi mati ya le ka fountain Exactly. mati ya le ka fountain va ka hina i ma- mati yo khavisa a hi mati vo munhu a hlamba xikandza hi wona kumbexana a yimisa nenga ku i nwa ma ngi basi rende no so mi mi mi mi- i- i ku loko mo hoxa xandla ka swilo sweswo ne himpela va- Mm. vanhu va ta va ta- va ta tsutsumela ka bindzu ra n'wina Exactly. Eh, so ni byele la mali yi kona nyana loko mi kha mi tsutsumatsuma ndhawu leyi vanhu phela hi lava jele lava jele. Eh, ah, va ni invite invite sweswi vona lexi ni hlamarisaka Mm. eh ku va vanhu va ni fambisini swi ni tsakise ngopfu swinene loko swi ni pfulele mavana Yeah. sweswiwani loko ni rhambiwa khale loko ni rhambiwa a ni rhamba ngopfu hi ti-jape cassettes ntsena sweswi loko vanhu va- va ni invita ejumping castle va heta va ku hi kombela u se yi cinela i mali kwalano jumping castle i mali ya yona and then ku ku ku ku ku ku ku va ni cina ni rhwa xipela nhlokweni i mali ya kona sometimes aka tiphati ta vana va ni kombela ku ni fambisa phati ya vana loko ni ni fambisa phati ya vana i mali kwalano se ma swi vona ku ri vanhu lava nga ni fambisa hi tifoni va ku a ni tshamisekangi Sure. a vo ni pfulela mavanti ya mali because se ku edeke um swilo leswi vanhu a va nga swi teki enhlokweni emucatwini rhambiwa ku tana ta veka xipikara ncina ti-event ta ku hambanahambana Yeah. sweswi va karhi va nyika mali ene ni vona na na movha wa n'wina brandwin ya leswaku swa tikomba ku ri mi- mi mi- mi na vision mi na future ma swi vona ku ri mi ya- mi na xivono ku- Exactly, swa ku exactly. mi lava ku tivona mi ri kwihi that's true that's Ah, no true swi kahle ngopfu mamponyana ya nkombela byela ncino lowa wu wu vitaniwa yini a i titwa lowu ni hete ni wu thyaku i maponyani dance okay ya because hi lowu ni trendaka wona vanhu va wu rhandzaka loko no cina ni nga wu endli ku e a ni cinani kwalaya Loko xi tsundzu- you know. ya so so i ncini xi nga endla ku mi mi wu sungula hi- mi mi vitana xitayele xa kahle kahle mi swi vone kwi swilo leswiya Ah, swilo leswiya me to be honest loko ni cina a ni tshama ni practice sweswi no practicela ku Eh, notisa eh. mara lexi a xi tikomba loko ni cina loko ni hetelela hi xona a ni twa ni ri kahle okay ya a hi ndleni so lero mi nga hi belanyana rin'we ntsena lawani hi twa tava ta maponyana ku ni nga bela tona kumome mome zamani loko maponyana hi lungiseleni hi lungiseleni hi lungi ni kombela ku va ni dyondzisa ku cina la ku ba maponyana des namuntlha okay ni kombela ku mi rhanga mi yi bane ni byela ku ri xipika ra ni khoma njhani na nenge lowa wu ndla yini na lowun'wana lowu balansa ni hundisa kwihi a yeleni ni koma mi xipikaro a swi karhati Ehe. mi xi khoma like this okay i nkinci wa kona lowu ni khoma hi laha aha ivi se ni koneketile mi xi veka enhlokweni